Tin diferensia grandi entre papiamentu papiá i papiamentu skirbí. Papiamentu papiá ta papia kon ku ta ku palabra hulandes, ingles, tur sort di palabra den dje. Ma ora bo bai skirbié. Loke bo caba di bisa, anto bo ta ripará, No, mi no, mi, eigenlijk mi no por a bis'é asina. Anto eri ta bini un correccion. Bo e diferencia ta, cu ora bo, nos ta bai skibi nos idioma, bo tin paga mas tintu prehempel riba gramatica, cu bo frasenan ta structurá bon, y tambe riba vocabulario. Por ehempel, bo por bisa, nos ta combersa awe, bo ta bisa, Mahe un carta ayera di mi ruman, pero bo bai skibi el, bo ta bisa, Ayera mi a ricibi un carta di mi ruman. Tin bo ta ha'i nan estilo ta cambia. Ora ku nos papia, hopi biaha nos ta laga sonidonan afó. Anto bo ta bisa bo ta papia bo idioma un poku slons, ménos artikulá. No? Pero ora bo bai skibié, bo tin di skibié manera debe ser. Esei ta pasa den tur idioma. Loke ta pasa si ku na Aruba nos no tin un tradishon fuerte di idioma skibí? Esei ta nifiká ku nos no por bai bèk den idioma skibí kaba. Komo ehèmpel, p'esei e diferensianan ta chikitu te ainda. I ademas nos no tin un idioma normal tampoku ku bo ta bisa, Bel, esaki ta idioma skibí i esei ta idioma papiá. Esei casi no ta existi. Pero ora cu bo mester scribi un carta, mi mester mandabo un carta, mi por mandabo un carta di binti blachi pa bisabo cu mi tin mestei bo pa bo bini na un programa di mi. Bo ta scribi carta mas cortico, bo ta mas consciente di esei, mi ta invitabo cortesmente o cordialmente o loke sea. A pa mi ta un diferencia grandi. Pero tin hende cu ta scribi, mi ta referi na corant. Tin kurantnan ku ta skirbi un página yen di un aksidente di un outo òf aksidente di kualkier otro kos. Pero den henter e storia ei bo ta bo ta lese sinku seis biaha. Ami tin e pretenshon ku mi por skirbi tur loke mi kier na papiamento. I kaminda mester mi ta mi ta inventá palabra. Anto tin bia e palabra ta kua, kuaha of no? Na mi idioma e ta ta den e idioma ei so mi por saka mi alma pone riba papel, no? Sigur ku si. Mi tin trinta i shete buki pa proba esei. I ku tur variedat ku bo ke. Sin keda pegá na e amba sali, e daba e direkshon di su kas. Ora el a yega su kas, el a drenta su kas. Anto el a keda na kas henter anochi pasobra e ta gusta ta na kas. Pakiko kas? Kambi'é pa vivienda, hogar, residensia. Bo ta vari'é bo mes, no? Pero pa bo hasié, bo, bo mester ke skibi i bo mester konosé bo idioma un poko mihó, pa bo tin tur e, e, e variedatnan di vokabulario na bo alkanse. Pero tambe tin un otro parti. Na Aruba, por ehemplo, nos ta bisa chikitu. Kòrsou ta bisa chikí. Awor mi tin un poema unda ku mi a usa chikí. Algun hende na Aruba ku a lesa mi poema a bisa mi, Kusa mi no ta gusta e palabra chikí den bo poema? E ta e ta e ta estroba mi. Pasobra e no ta di Aruba, ta di Kòrsou e ta. Pero mi a bisa, No, sòri, ami no ta bai kambi'é, pasobra mi tin un motibu pakiko mi a skibi chikí i no chikitu. Kasi sigur ku e ta kuadra ku e ritmo. Bo e zonido, tur esakinan ta hopi importante pa mi ora ku mi saka mi inspirashonnan. Anto e ora sí, mi ta kere ku nos por papia di libertat poétiko. I esei mi ta tene kuenta, i mi ta hasi sigur den mi poemanan. Mi tin e libertat esei. Mi ta di akuerdo ku pala, un lenga ku ta bibo ta aseptá hopi palabra. Pero esei no ken ben ku tur palabra ta bon. Comprende? I esei ami ta kere ku nos mester tene mashá kuidou ku nan. Si ta disidí pa aseptá un palabra ku pasobra e ta papiá, anto nos mester yega na standaris'é pa skirbié, nos mester tene mashá kuidou ku nan. Pasobra mes lihé ku e ta drenta, mes lihé tambe e por sali. Pasobra, por ehèmpel, si un hende mester bisa e palabra asaña. Un hasaña grandi. I na lugá di hasaña i bisa hayansa, anto ta un diferensia grandi. Pero si hende laga e penetrá, e ta pega. Despues, ora bo bai buska e palabra, bo no ta haya realmente loke bo kier haya den e palabra. P'esei, bisa. Esaki di bisa, Papiá ta hopi diferente ku skirbí. Bo tin debé tene kuenta ku ora bo skibi un poema ku bo no por bai laga sierto sonidonan afó. No? Manera ku bo ta sinti el, e ta bin manera ku bo deklamá. Laga nos kusa un frase, Manera yu sin mama. Esei ta un di un frase di un di mi poemanan. No? Manera yu sin mama. Manera yu sin mama, mi ta bis'é. Pero, mi ta skibi manera yu si mama, pasobra mané, mané, e palabra ei no ta eksistí na Papiamento. I den mi poema mi ke ta korekto. Entonces mi no ta bai skibi mané, mi ta skibi manera. Tambe tin palabra unda ku bo ta laga zonidonan òf lèternan afó, anto bo ta pone un apostrof, no? Eh, esei mi ta kere ku bo por hasi esei. E tin, e asta tin e regla pa esei na Papiamentu, ki ora bo por hasi el i kon bo ta hasi e. Tin sierto hendenan ku no ta gusta asi. Di kambio, si bo ta skibié di manera ku mester ta, bo ta mas konsiso, bo ta mas korekto, bo ta perkurá pa e ta bon. Pasobra esun no tin chèns di hasi bo pregunta e momentu ei. Em por contestá bo e momento ta te ora cu e haye carta e ta bay contestá bo. Y bo mester ta bon cla pa e comprondé loke abo scribi, pasobra bo por scribi A, e ta comprondé B pa e contestá bo C pa bo interpretá D. No por. E berdad asina cu mi ta ripará cu tin Hopi problema ku e Papiamentu a skirbí e tin hopi hende ku no ta dominá e reglanan gramatikal. E bo ta haya tambe ku tin hende ku a bai kurso di Papiamentu pero nan no tin sufisiente konosementu pa skibi un Papiamentu shen por shento korekto. Por esei hopi biaha ta pa falta di konosementu di e reglanan. So na e momento ku bo sa kon e reglanan ta, kon pa usa nan, bo ta us'é bon tambe. Si obranan grandi por a wòrdu tradusí na papiamentu, kiko mas nos ta kiko mas nos nos ke? Kiko mas nos ta nos ta kere ku no por na papiamentu?